Tim, wat maache mer haut? Oh nee, nee, nee, laach net esou. Ech war shoppen. Oh nee. Weess wat dat hei ass? E Mega-Feierstol. En ordentlechen. Freck. A wien ass heen niewent där? Du hues ee mat bruet. Ah jo, et stëmmt. Et ass de Flo vun Turner Media. An him weise mer dann haut, wéi mer eisen eegene maachen. Ech wëll kee gekaaften. Och net mäin? Nee. Bon, ok, da komm mir weisen him dat. Mir maache säin eegene. Mee iert mer ufänken. Als éischt kriss du mol d'Aaxt an da muss du Holz hacken. Ouni Holz kee Feier. Ech mengen dat gëtt spannend. Mär ginn eriwwer a lass. Du muss breetbeeneg stoe gell, eng gutt Distanz hunn zum Holz an et ass einfach dass wann s de géifs laanscht goen, wann s de breetbeeneg bass, dann schwéngs de duerch, wann s de schif stees esou Dann erwësch de dech vläit selwer dofir. An bei deem Nass hëls d'Aaxt ënnen. Ech hunn ëmmer geléiert, déi staark Hand ënnen, déi aner drop. Hëls d'Aaxt rop. Déi aner Saach ass natierlech am Krees vun der Aaxt. Vun denger Hand plus d'Aaxt. Däerf kee stoen. Soll kee stoen. Well dat ass jo dee Radius, deen s du mat der Aaxt iergendwou hues, gell? Wann s du hei stees, ass de Radius natierlech dann esou. Nee, d'Saach ass einfach déi do, du brauchs elo net wierklech mat voller Kraaft ze schloen. Déi Aaxt huet e Gewiicht, déi spalt d'Holz quasi selwer, weess de. Du muss net, oh, wéi e Mëllen drop schloen. Ass einfach. Bumm komme loossen. Einfach riit erof fale loossen. Hëls se, zack, léiss falen. Bumm. Déi huet esou e Gewiicht, déi kënnt vu selwen. Just net ze oft, soss ass deen do och duerch. Mee du hëls se hei scho sou. Jo, an da loossen ech se erofrutschen an dann, zack. Do rutschen d'Hänn beieneen. Mengs de giff mat zwéi Been erëm heem kommen? Bestëmmt. Dass awer mol eng Kéier gutt net mussen alles ze maachen, ne? Stëmmt, jo. Kéint een sech dru gewinnen. Kucke mer mol eng Kéier wéi et geet. Kucke mer mol. Tiptop hei. Profi awer dobäi Problem ass ja okay net sou vill Krémme dat da sou un mi kleng ass hun de Profi jo dobäi Ja aus groussem Holz ma mer lo klengt Holz okay Weess de wat mer do man? Betounen Ech hat lo gemengt Bongo spillen. Dat och. Ja. Mee wat d'Betoune genau ass, dat weist Iech elo de Flo. Setz d'Messer op a klapps mat deem doten drop bis et brécht. Méi ass et eigentlech net. Dat eenzegt wou s de muss oppassen ass, also net op d'Messer oder esou, mee wann s de hei drop klapps, Leit klappen ëmmer an dann steet herno esou a fest. Ah dat geet ganz duerch elo. Dat geet ganz duerch Dat elo. brécht elo eng Kéier richteg auserneen. Okay.

Iergendwéi musse mer déi och do dra kréien. Dofir hu mer eng kleng Handbuermaschinn. Hei ass nix mat Elektro, et gëtt nach e bëssen Aarbecht. An e Messer, fir der de Klotz och e bëssen ze schnitzen, dass e schéin an der Hand läit. Dat heescht, dass en, dass en och gutt maniabel ass. Voilà, an do géif ech soen. Fänke mer einfach mol un. Ech ginn der hei nach eng kleng Händsch, déi ass fir dech, dass s de jo net schneids, well déi si gutt schaarf déi do. An huel d'Händsch just an déi Hand, wou s de och d'Wierkstéck dran hues. Dat heescht, wann s de esou schnidds, hëls de d'Händsch an déi do Hand, wann s de Riets oder Lénkshänner bass, deemno wéi. Da géif ech soen, schnidds de mol eng Kéier e bëssen hei d'Eck ewech, dass dat e bësse méi schéi ronn gëtt an da maache mer deen nächste Schratt. Ok tip top let's go. All ass, vill Spaass dobäi. Also ech ginn där mol de Buer an de Grapp an dann Tim. Jo. Häls du deen dann un? Da hei alt hëpp. Haha yes ech hunn et gepackt. Kuckt einfach fir hei Richtung, also zimlech an der Mëtt de Buer unzesetzen.

Clean. Jo, esou ass gutt. Voilà, dat do kënnt, dat do kënnt. An wéi vill? Ganz déck oder? Fir dass et fir dech gutt am Grapp, dass du et gutt am Grapp hues. Dass du et. Ech weess net. Maan ech dat hei ganz ronderëm oder just d'Ecker fir d'éischt? Also kanns mat den Ecker ufänken an dann dass et esou e bësse méi ronnetzeg gëtt. An dann muss Schollen dat ganzt Déngens man. Ja. Sou, fir dat Ganzt elo natierlech nach zesummen ze kréien, ëhm. Hunn ech meng Picker dobäi. Hihi. Bon, ech loossen iech mol alleng domat. Vill Spaass, Jongen. Merci. Et ass eigentlech zwee Komponente Pech. A fir dass et richteg fest gëtt, well dat heiten hei ass e bëssen ausgeleiert an dat kann erëm erausfalen, Wann ee méi en décken huet, kann en natierlech nach méi wäit eramaachen. Mär wëllen awer elo hei grouss, eng grouss Fläch hunn iwwen. Also huele mer eis zwee Komponentepesch, maachen deen do dran. Net vergiesse wann der fäerdeg sidd, zitt der hei erëm e bëssen zréck, soss kënnt d'ganz Sauerei eraus. An mär drécken eisen Stol eran. Ass dat wéi Sekundenkleber? Et ass wéi Sekundenkleber, just dat doten dat hält Bomme fest. E bëssen hei uewen erausstoen, fir dass en och wierklech festhält, well mer e bëssen ausgeleiert hunn awer. A fir de Rescht heescht elo waarde bis e fest ass.

Wat soll deen aneren? Deen héiert näischt. Deen héiert näischt. Esou. An hee schwätzt net. Also et ginn zwou Methoden, fir dat dote elo unzemaachen. Déi eng Method, ech weisen se just eng Kéier, déi eng Method ass, esou wéi s de elo just gemeet hues, ech geheien et dohinner, jo. Déi aner Method ass, ech zéien heen. Ok, an déi Fonke kënnen mer net an d'Ae fléien? Nee. Nee. Ok. Nee. Et kënnt kee Fonken zréck. Se ginn all no do, well do déi Kant ass. Ok. De Virdeel ass bei esou Schéissen, et ass vill méi einfach. Du schéiss se dohinner an hoffs, dass et ugeet. De Virdeel ass beim Zéien, du weess ganz genau, wou deng Fonken higinn. Ok. Well do schéiss de se an do kommen d'Fonken. Kuck ëmmer déi nämmeg Plaz si meng Fonken. Jo. Ok. Hei ass et méi kleng. Jo, hei ass et einfach méi kleng. Kanns awer do elo probéieren, wéi s du wëlls. Probéieren. Du kanns et och drastellen oder wéi s du wëlls. Ass net schlëmm. Mee du gees hei réischt heem bis de dunn hues. Dat kënnt gläich. Also mir loossen hie lo nach e bësse probéieren hei. Ech géif soen, wann der dat och léiere wëllt, schreift eis einfach mol. Da kommt eng Kéier bei eis a mär weisen Iech e bëssen, wéi dat geet. Sou, hie probéiert nach e bëssen a mär. A mär kréien dat doten un. Jo, dat do klappt. Bis d'nächst Kéier. Ciao! Ah, do ass en, do ass en! Do ass en! Ass un! Top!